עטרה וישרי נסיונות קיינער וויל נישט זיין שלעכט, קיינער וויל נישט זיין שלעכט, מהרש שרייבט ס'איז נישט דא אזא זאך היינטיגע צייטן א מייזל, למעשה די גאנצע מסכת די גאנצע מסכת איז קודם דא א שיינע משנה מסכת זבא רבי עקיבא רעכנט דארט אויס אז. אז ס'קומט אויס אז די גאנצע מסכתא קען כמעט נישט אויף און מ'דארף בודק זיין מיט אלע מיני זאכן. כ'האב געזאגט דעמאלטס דעמאלטס קומט דאך אויס איז דאך אויס מסכתא האט ער געזאגט נו איין אחריות זוון עליך און מורא'דיגע לשון איז דאך נישט דיין אחריות אז ס'זאל זיין אזא מסכתא איז נישט דא מער. איינער פרעגט דעמאלטס אויב דעמאלטס איז אזוי גרינג צו זיין א ערליכע איד מ'היט שבת מ'עסט דרײַ סעודות שבת גייט מען שוין נישט אין גיהנום דעמאלטס ווער גייט גיין אין גיהנום? פון ווער זאגט מען דאס? פלעגט בחורים פלעגן פרעגן אין שול, וואס איז דער בחור די ווארט דיך דריי סעודות שבת? גענדיגט מיט גיהנום, די גמרא זאגט עס, דעמאלטס ווער גייט גיין אין גיהנום? ס'איז נישטא קיין הלכה אז ס'דארפן זיין מענטשן אין גיהנום, מ'העט עס צושפארן, מ'העט עס אנגרייטן, אויב אמאל וועט זיין איינער וואס איז נישט, זאלסטו אלעס אפלאזן, נאך איז נישטא קיין גיהנום. אסור דור איכה דרבה זאגט עס, אסור, ספר המידות, ס'גייט קומען א צייט אז דור וועט זיין אינגאנצן זכאי. האלט זיך דא אזוי האלב האלב, האלב ערליכע אידן, דער פאלס גייט זיין א דור, אלע גייען רעדן צום אייבערשטן, אלע גייען זיך וואשן שבת דריי סעודות, אלע קיינער גייט נישט סמאוקן שבת, קיינער גייט נישט שפילן מיט א פאון שבת, אלע גייען היטן שבת, יעדער גייט אנטון תפילין יעדן טאג, יא דעמאלט וואס גייט זיין מיט די אלע, גייט זיין פרנסה פאר די מוסר זאגערס, מען וועט שאפן פרנסה, מען וועט האבן נאך געלט, מען וועט צאם שטעלן, מען זאגט אז דא מוסר זאגערס וואס האבן נישט וועמען צו מוסר'ן, יעדער דאווענט, יעדער טוט אן תפילין, יעדער היט שבת. דאס איז די נקודה אז דו ביסט אראפגעפאלן. אז די אייבערשטער זעט א מענטש, ער וויל עפעס זען, ער וויל זיין גוט, ער וויל זיין ערליך ווערן, דאך אז מען זאגט ארויס ווערטער צום אייבערשטן, אין זוהר הקדוש שטייט, א מענטש טראכט איינמאל אין לעבן, כ'וויל זיין גוט, ער האט עס געטראכט פאר איין סעקונדע, און נאכדעם איז שוין אינגאנצן ארויסגעפלויגן די גאנצע מחשבה, ער טראכט שוין היינט גארנישט פון דעם, ער איז שוין צוריק אין זיין גאנצע פראבלעם. דאס ווערט נישט פארלוירן, גייט ארויף גיין אויבערן הימל און גרייט זיין פון דעם גן עדן, און ווער רעדט נאך אז א מענטש איז זוכה און ער נישט ער טראכט, ער זאגט ארויס א תפלה הייליגער באשעפער איך וויל זיין גוט, עצה פון התבודדות, הייליגער באשעפער איך וויל זיין גוט, הייליגער באשעפער איך וויל זיין גוט, הייליגער באשעפער איך, דו די גאנצע זאך פון התבודדות.